Ciugo cia wendo. Nĩ ndĩragwĩciria. Ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa njĩkaga hingo ciothe. Nĩwe wa mbere na wa mũico ngoro-inĩ yakwa. Harĩa hothe ndĩrĩthiaga na ũrĩa wothe ndĩrĩkaga, nĩ ndĩragwĩciria. Nĩ ha hangĩ mũndũ ũreciria wega angĩkorũo? Tiga maitho-inĩ maku, ngoro-inĩ yaku, na moko-inĩ maku. Nĩ ta iria rĩihũirũo nĩ wendo mũtheri, rĩgĩtherera na rĩkĩhũra ta ngoro hĩndĩ ĩrĩa ngũgwĩciria. Meciria makwa mena wĩyathi wa gũthiĩ handũ o hothe. no nĩ ũndũ wa ũgegania ũrĩa merekagĩra o harĩ we tu. Nĩ njũĩ ũrĩa njiguaga nĩ ũndũ waku nĩ wa ma nĩ tondũ ngwĩciragia mahinda maingĩ gũkĩra ũrĩa ndĩĩciragia niĩ mwene. Gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩngĩingĩra meciria-inĩ makwa thutha wa gũgwĩciria, ndĩciragia o we tu. Hĩndĩ ĩrĩa ndagwĩciria ndingĩhota kũmboeka, o na ndingĩigua ihooru, o na ndingĩrakara. Gũkorũo nawe meciria-inĩ nĩ kũiganĩte njigue njiganĩrĩte. No tũniine matukũ tũtaarĩtie, o na kana mĩeri tũtonanĩte. No hatirĩ ndagĩka ĩhĩtũkaga itegwĩciria ũhoro waku. Ũkũwĩta ũgũrũki, no niĩ ngũwĩta wendo. Tũngĩĩthomithia wendo nĩ kwendana. mũtũrĩre ũtũrĩtwo na wendo ndũrĩ hĩndĩ ũthitaga tũrũgano twa wendo wa ma hatirĩ hĩndĩ tũkinyaga mũthia wendo wonanagio mũno na ciĩko kũrĩ ciugo Mũrĩa na gatĩ, ndoĩ mũrĩa na kara nĩ ya kũhĩa. Thimo ĩno ĩratũruta atĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre, andũ nĩ makoragwo makĩgerera maũndũ matiganĩte. Na ũgakora nĩ kũrĩ andũ maragerera maũndũ mahũthũ, na nĩ kũrĩ andũ angĩ maragerera maũndũ maritũ mũno. No ũtangĩyaria kana uge maũndũ marĩa ũragerera kana wĩre andũ maũndũ marĩa ũragerera, nĩ hinya mũno andũ mamenye kĩrĩa ũragerera. Mũrĩa ngime nĩ ũrĩ mũkimĩri atũruta atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩ harĩ... kĩndũ wĩriragĩria kũgĩa nakĩo thĩinĩ wa mũtũrĩre, no nginyagia ũkinyũkie makinya ũrorete na kũrĩa kĩndũ kĩu kĩrĩ. Na no ũkĩgĩe ũkĩgerera njĩra ya raithi kĩndũ gĩothe wĩrirĩirie, na rĩu ningĩ ona no ũkorwo nĩ wĩra ũkũruta wĩra mũritũ gũkĩgĩa. no wendete ũndũ no ũhote gũkinyanĩra naguo na wĩgĩre naguo mũrĩa njĩthĩ yake ndarũndagwo hĩndĩ ĩrĩa wĩna kĩndũ gĩtanĩtio nawe gĩtarĩ gĩa kũhoya na gĩtarĩ kĩa mũndũ ũngĩ kĩndũ kĩu nĩ wĩtĩagĩra na no ũkĩhũthĩre o ũrĩa ũngĩenda gũkĩhũthĩra tondũ nĩ kĩndũ gĩaku na gũtirĩ mũndũ ũrathiĩ kũria rũtha na gũtirĩ mũndũ ũngĩkũgirĩrĩria gwĩka o ũrĩa ũngĩenda gwĩka na kĩndũ kĩu gĩ gĩaku. Mũrĩa wiki akuaga wiki. Nĩ kũrĩ andũ akarĩ mũno, mũndũ ũcio ona ena kĩndũ ona ũthiĩ kũmũkaĩra ndangĩhota gũteithania nawe. Nĩ andũ arĩa makoragwo mathunĩte mũno na nĩ andũ arĩa meendete mũno na nĩkĩo thimũ ĩno ĩratwĩra atĩrĩrĩ nawe o ũguo ũkoragwo ũkĩhũthĩra indo ciaku wĩ wiki ũtekwenda kũgayana na andũ arĩa angĩ rĩ ona hĩndĩ ĩrĩa na ningĩ onawe ũrĩkorwo wĩna gathĩna kana hĩndĩ ĩrĩa ũrĩkorwo na ũritũ rĩ Ndũkanakorwo nawe ũgĩeterera atĩ andũ nĩ megũka magayane indo ciao nawe, na ndũkaneterere atĩ andũ nĩ magoka gũteithania nawe. O ta ũguo ũtateithanagia nao hĩndĩ ĩrĩa mena moritũ kana mena mathĩna rĩ, o nawe ndũgeterere atĩ nĩ marĩũka gũteithania nawe. Mũrĩmĩrwo nĩ Ithe ndoĩ indo irĩ bata. Thimo ĩno nayo ĩratwĩra atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ na andũ, kũrĩ andũ matoĩ kũmenyerera kĩrĩa makora kĩramatĩtwo nĩ mũndũ ũngĩ. Rĩu andũ acio rĩ, matikoragwo na ruo, matirĩ ruo rwa kũmenya indo ciethagwo atĩa. Na nĩkĩo ũkoraga ciana ingĩ cia itonga nĩ njitangi mũno, na itiũĩ kũramata, na itiũĩ kũmenyerera. nĩ tondũ ciakora indo njethe na tiyo methete koguo matirĩ na ruo rũrĩa rwa gũkorwo atĩ nĩo methire indo icio mũrĩmi ndoinagwo guoko nĩ harĩ na andũ arĩa makoragwo magĩtũteithia mawĩra-inĩ maitũ ona no ũkorwo we nĩ ũrĩ na biacara yaku kana wĩ mwandĩkani na nĩ kũrĩ aruti a wĩra arĩa ũkoragwo ũkĩruta wĩra nao na aruti acio aku a wĩra rĩ nĩo makũhotithagia kũgĩa kĩrĩa ũkoragwo nakĩo nĩ tondũ ũmandĩkĩte tondũ ndũngĩhota gũkorwo ũkĩruta wĩ ika na acio nĩo marakũhotithia gũthiĩ na mbere na nĩo marakũhotithia gũkorwo ũkĩona ona indo nyingĩ na nyingĩ makĩria thimũ ĩno ĩratwĩra atĩrĩrĩ andũ acio aku makũrutagĩra wĩra rĩ geria kũmarora wega geria kũmamenyerera tigaga kũmakũma tiga kũmahũra kũmonia ũru nĩ tondũ andũ aya nĩo maragũteithia gwĩka atĩa kũruta wĩra mũrĩmi ũmwe ndaiyũragia ikũmbĩ. Hĩndĩ ĩrĩa wĩika kana rĩrĩa ũraruta wĩra wĩika-rĩ, ndũngĩhanana na hĩndĩ ĩrĩa mũraruta wĩra mũrĩ aingĩ. Na nĩkĩo ona harĩ o thimũ ĩngĩ ya Gĩkũyũ yugaga atĩrĩ, atĩ kamũingĩ koyaga ndĩrĩ. We ona ũngĩgeria atĩa kũruta wĩra wĩika-rĩ, ũngĩkaihũria ikũmbĩ-rĩ, nĩũgũtũra mũno. Hĩndĩ ĩrĩa ũkwaga kwĩra andũ arĩa angĩ moke mũteithanie nao-rĩ, nawe noguo ũkũruta wĩra mũritũ, no ũrute ihinda inene, na ũnoge makĩria. Mũrĩmi tiwe mũrĩi. Thĩiniĩ wa mũtũrĩre-rĩ, o mũndũ o mũndũ nĩ harĩ itemi rĩrĩa anyitaga thĩiniĩ wa mũtũrĩre. Na nĩkĩo ũgũkora nĩ kũrĩ mũndũ ũrĩa ũrĩmaga. Nĩ kũrĩ mũndũ ũrĩa ũgethaga, na nĩ kũrĩ mũndũ nginya ũrĩa nĩwe ũkarĩa kĩrĩa kĩarĩmirwo. Koguo o mũndũ o mũndũ nĩ arĩ itemi rĩa mwanya rĩrĩa atemaga thĩinĩ wa mũtũrĩre. Mũrĩo ndũminaga ng'aragu. Thimo ĩno ĩratũruta atĩrĩrĩ, nĩ harĩ na maũndũ meho mũno monekaga. ta me na cama mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre. No maũndũ macio na wa waingatana namo kana ũmarũmĩrĩre rĩ, ũgakora matingĩkũninĩra ng'aragu ĩrĩa wĩ nayo ya mũtũrĩre. Kana ona waingatana namo ũgakora matingĩgũteithia, no mathire magĩkũingĩragia ikeno-inĩ makĩria, no nĩ ikeno. itangĩgũteithia thĩinĩ wa mũtũrĩre. Mũrĩo ndũnenganagĩrwo. Ihinda rĩa mũndũ o mũndũ rĩngĩkinya rĩa gũkena-rĩ, hatirĩ kĩndũ kĩngĩgirĩrĩria gĩkeno gĩake. Ona kana nĩ arata, ona kana nĩ andũ arĩa marigainie, ona mangĩkorwo o mena kĩeha, no ihinda rĩa mũndũ rĩa gũkena. nĩ rĩkinyire-rĩ, andũ acio matingĩgirĩrĩria gĩkeno gĩaku. Ũndũ ũcio no ũndũ ũmwe na irathimo iria ikoraga mũndũ. Gũtirĩ mũndũ ũngĩgirĩrĩria kĩrathimo gĩaku angĩkorwo ihinda rĩaku rĩa kũrathimwo nĩ rĩkinyĩte. Mũrĩo ndũtũraga ta ngatho. Nĩ wega mũno gũkorwo na ngatho thĩinĩ wa mũtũrĩre. Gũtirĩ kĩndũ gĩtũũraga ta ngatho. Ngatho nĩ itũũraga, na mũndũ wothe wĩna ngatho thĩinĩ wa mũtũrĩre nĩ mũndũ ũikaraga e mũndũ mũkenu, na nĩ mũndũ ũikaraga ena thayũ na ena gĩkeno thĩinĩ wa mũtũrĩre wake. mũrĩo ũgĩraga kĩeha. Thimo ĩno ĩratwĩra atĩrĩrĩ, ona ũgĩkenaga-rĩ, ona ũgĩkenaga thĩiniĩ wa mũtũrĩre kana ũkĩingatanaga na maũndũ marĩa maroneka ta me mega kana kana ta mena cama mũno-rĩ, nĩ wega ũgĩe na ũigĩrĩrĩku. Nĩ tondũ ũngĩaga ũigĩrĩrĩku-rĩ, gĩkeno kĩu-rĩ ũrakena kana ikeno icio ũraingatithania nacio-rĩ. kana maũndũ macio mena cama ũrateng'erania namo-rĩ, no mathiĩ na magarũrũke matuĩke rĩu ningĩ nĩ kĩeha. Mũrĩo ũminaga magego. Andũ aingĩ nĩ mendete indo i cama mũno, wonaga andũ nĩ magwetaga mũno atĩ kĩndũ kĩna cama ta ũkĩ. No andũ makariganĩrwo atĩrĩ, indo icio i cama ũguo-rĩ, o ũguo wonaga ina cama-rĩ, no icoke rĩu ningĩ ikũgarũrũke na igũthũkĩrie mũtũrĩre nĩkĩo haha tũrerwo atĩrĩrĩ atĩ indo icio icama mũno rĩ nĩ ithũkagia magego ona i njega na ũkĩrĩa ũkaiguaga nĩ ũraigua wega mũno rĩ kĩndũ kĩu no gĩcoke ũrĩe na gĩcoke gĩgũthũkĩre na gĩgũthũkĩrie magego koguo maũndũ marĩa ona monekaga ta mena cama mũno no wega kũmarora nĩgetha ndũgathiĩ rĩu ningĩ ũingĩre thĩinĩ wamo mũno magũthũkĩrie mũtũrĩre mũrĩo ũrutaga hũngũ mũtĩ igũrũ ndimũ ĩno nayo ĩratũruta atĩrĩrĩ maũndũ mega rĩ kana kĩndũ kĩega rĩ nĩ kĩgucagĩrĩria Koguo ũngĩkorwo wĩ mũndũ mwega rĩ, kana ũkorwo wĩ mũndũ wĩna mĩtugo mĩega rĩ, nĩ ũkũgucĩrĩria mũno maitho ma andũ, na nĩ ũkũgucĩrĩria ona maũndũ mega thĩiniĩ wa mũtũrĩre waku. O ta ũrĩa hũngũ ĩngĩona kĩndũ kĩega ĩ mũtĩ igũrũ, yone na harĩa rĩ, nĩ ndĩrona kĩndũ kĩega ingĩthiĩ ndĩe na njigue wega rĩ, no gũmbũka yũmbũkaga na ĩgathiĩ ĩkomba harĩa kĩndũ kĩu kĩrĩ, nĩgetha ĩgagĩkĩrĩa. Kũguo rĩ, ĩgakorwo nĩ ĩgucĩrĩirio nĩ kĩndũ kĩrĩa yonire ĩ mũtĩ igũrũ. Kũguo maũndũ mega nĩ magucagĩrĩria. mũrĩo wa njohi nĩ ũrĩũkagwo no wa indo ndũrĩũkagwo. Thimo ĩno ĩratũruta atĩrĩrĩ, nĩ harĩ maũndũ thĩinĩ wa mũtũrĩre, maũndũ marehagĩra andũ ikeno. ikeno o cia ihinda inini no ũgakora nĩ ikeno itangĩtũra na nĩ ikeno itangĩgũteithia thĩinĩ wa mũtũrĩre. Na nĩ kũrĩ rĩu ningĩ na maũndũ mangĩ ũngĩingatana namo ma mũtũrĩre ta mau ma gwetha indo. na magwetha ũrĩa ũgwĩkũria thĩinĩ wa mũtũrĩre na marehe gĩkeno kĩa mũtũrĩre na makũrehere maũndũ mega na maũndũ ma gũtũra na magũtũra ũmonaga mũrĩa rũnene ndarũrĩagĩra. Thimo ĩno ĩratũruta atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ na andũ thĩinĩ wa mũtũrĩre andũ mataiganagĩra, andũ o mendete makenda na makenda makĩria, ona akaga nginya kũiganwo nĩ kĩrĩa enakĩo, ũkona nginya nĩ arerirĩria kĩa mũndũ ũcio ũngĩ. Nake mũndũ ũcio rĩ, hatirĩ hĩndĩ angĩiganĩra.

Mũnyaka ũrĩ mbere ya kahinga. Thimo ĩno nayo ĩratũruta mũnyaka waku no ũkorwo ndũrawona, no ũhithĩtwo nĩ kĩhinga kĩu kana kahinga kau. Na wathiĩ ũhĩtũke kahinga nĩ ũgũkora kana nĩ ũgũcemania na mũnyaka waku. mũnyaka ndũrokaga. Thimo ĩno ĩratũruta atĩ ti mĩthenya yothe ya mũnyaka. Koguo ndũngĩmenya mũthenya ũrĩa mũnyaka waku ũgũka. Mũnyotu athiaga rũĩ. Ĩno thimo nayo ĩratũruta atĩ ũngĩkorwo wĩna bata wa ũndũ, we nĩwe ũkũũthingata ũndũ ũcio. Na nĩkĩo ũkuona mũndũ mũnyotu angĩigua anyotete nĩegũthiĩ rũĩ gwetha maĩ nĩgetha anyotoke. Mũra na mũndũ ti mũra na hiti. Thimo ĩno ĩratũruta atĩ ũngĩhĩrio nĩ mũndũ ti ta wĩhĩirio nĩ nyamũ, ũngĩiywo nĩ mũndũ ti ta ũiyĩtwo nĩ nyamũ, nĩ tondũ mũndũ no mũcoke mũikare gĩikaro. na agũcokerie kĩrĩa arakũiyĩte. No ũngĩiywo nĩ nyamũ, na nĩho hau harerwo hiti, ũngĩiywo nĩ hiti, hatirĩ hĩndĩ mũngĩhota gũthiĩ gũikara gĩikaro na hiti nĩgetha ĩgũcokerie kĩrĩa yakũiyĩte. Mũũragani ndakayaga, no mũũragwo ũkayaga. Ĩno thimũ nayo ĩratũruta atĩ mũndũ wothe ũreka ũru ekaga ũru ehithĩte na ndangĩenda amenywo nĩ andũ. No mũndũ ũrĩa ũrekwo ũru nĩ ekũhota gũkaya na ahote kũmenyithia andũ atĩ nĩ harĩ ũndũ mũru ũrathiĩ na mbere. Mũregi akĩrwo ndaregaga akĩhetwo. Ĩno nayo thimũ ĩratũbundithia atĩ nĩ kũrĩ andũ ona ũngĩgeria kũmera na ũmere nĩ harĩ na ũndũ mũru kana ũgerie kũmatara matithikagĩrĩria. Nao marega gũthikĩrĩria rĩ, nĩ macokaga magathiĩ magacemania na maũndũ maritũ. Na maũndũ marĩa marĩcemania namo tondũ already nĩ marakanĩtio matihotaga. gwĩthema na matihotaga kũmaria nĩ tondũ nĩ megũconoka nĩ ũndũ wa ũrĩa maragirĩtio no makarega kũigua. Mũregi gwathwo ndangĩhota gwathana. Thimo ĩyo ĩratũruta atĩrĩrĩ, angĩkorwo we wĩ mũndũ mũremi, wĩ mũndũ ũtathikagĩrĩria, nawe ndũgecirie nĩ harĩ mũndũ ũgũthikĩrĩria kana agwathĩkĩre angĩkorwo wĩ mũndũ ũrenda gũthikĩrĩrio na ũrenda ona gwathĩkĩrwo nawe no nginyagia ũkorwo wĩ mũndũ ũthikagĩrĩria arĩa angĩ na ũkorwo na wĩ mũndũ onawe mwathĩki o toguo ũrenda acio angĩ nao magũthikĩrĩrie na magwathĩkĩre mũremwo nĩ ndũgo oigaga nja ĩrĩ mahiga. Thimo ĩno nayo ĩratũbundithia atĩ, kũrĩ andũ airemithia, mũndũ angĩthiĩ gwĩka ũndũ na aremwo, handũ ha gwĩtĩkĩra auge nĩ aremwo, no nginyagia ethe ciĩgwatio, na auge gĩkĩ kana kĩrĩa nĩkĩo kĩangiria. kana kĩagirĩrĩria eke ũndũ ũrĩa egwĩkaga. Mũrĩ kũrĩa ta athi athatũ. Aguĩmi nĩ ũndũ wa gũtũũra gĩthaka-inĩ mũno makĩguĩma. Rĩngĩ nĩ mathiaga magakorererwo nĩ ihinda rĩa kũrĩa irio njũru tondũ nĩ matũũrire mũno gĩthaka-inĩ. Thimo ĩno ĩratũruta atĩ nĩ kũrĩ mahinda maũndũ mangĩthiĩ ũrĩa we ũtarabangĩte. O ta ũguo mũgwĩmi athiaga agĩciragia rĩngĩ nĩ egũcoka na ihenya agakorwo nĩ atũũra mũno, o nginyagia irio ciake iria akuĩte igathũka. Na tondũ ndarĩ na ũndũ ũngĩ, o na i thũku ũgakora no egũgĩcirĩa to ndarĩ na ũndũ ũngĩ. Kũguo no taguo o nawe maũndũ no mathiĩ ũrĩa ũtarabangĩte. na ũkore ũgĩka ona ũndũ ũrĩa ũtangĩreciririe no wĩke. Nĩ wega mũno mwĩroreri nĩ ũndũ wa gũcerera channel ĩno ya Thimo cia Gĩkũyũ, na ngũria na gĩtĩo nĩ tũrĩ na Ah, twĩna video makĩria ma ikũmi iria iratũruta ah, ũhoro wa thimo cia gĩkũyũ na ũngĩcerera harĩa ah, youtube ũrore njamba ya gĩkũyũ nĩ ũgũthiĩ na mbere gũkĩona video icio ingĩ ciraria ũhoro wa thimo cia gĩkũyũ nĩ wega mũno ngai akũrathime